yna teimlad mae debyg i fi bod mae 17 o, o 7 mlynedd o, o fod mewn llywodraeth yn rhy hir a mae'n ma debyg bod pobl yn deall hynny heb, so, heb, heb feddwl am beth yw ei um, a'i barn a'i hunain am y plaid sydd fe- yn y Llywodraeth. Felly, yy, lle mae ma' wedi gweld diffyg yw gyda'r economi yn blaenach, yy, yy, yn blaenach. Wrth gwrs, um, os heb economi gryf, dyn ni ddim yn cael ein uh, gwasanaethau cyhoeddus uh, cryf chwaith. Felly, um, pan mae pobl yn, yn siarad â fi ynglyn â'r uh, gwasanaeth iechyd, er enghraifft, a, a hwn yw'r prif pwnc ar y, ar y step end roofs, uh, mae ma, ma yna dealltwriaeth yna bod, wel, mae'n rhaid i ni cael yr arian i wneud hynny. Wel ma' ma' datganoli wedi wneud gwahaniaeth. Dyna'r pwynt ca'l datganoli do's dim raid i ni ga'l yym yr un polisi na na'r plaid yn yn Lloeger na'r plai- yy na'r plaid yn yy yr Alban ne' yy ne' un man arall rili felly be' hoffwn ni weud wrth pobol Cymru ma' 'na wahaniaeth mae gyda yym r- rydym wedi gweud ers yy y holl cyfnod yy y Cynulliad diwetha bo' ni'n amddiffyn cyllideb y y gwasanaeth iechyd. Rwy' no- rwy' moyn 100 mi- mi- miliwn o bunne fewn i gronfa canser a helpu yy gyda'r arian tuag at yym clefyd y galon y y y me- y iechyd meddwl y strôc a dementia. Wel mae yn bosib i'r yy Llywodraeth yng ngha- bai- ym Mae Caerdydd yn wneud rhywbeth a mae chi'n hollol yy mae'n hollol gywir i weud bod mae 'na gyfrifoldeb ar y yy Llywodraeth yn San Steffan ac i'r yy yy Undeb Ewropeaidd hefyd i wneud rhywbeth ar hynny. Ond yma yng Nghymru yy mae'n bosib i wneud rhywbeth yngly- ar yym trethi yy busnes er enghraifft. Dydy Llywodraeth Cymru ddim wedi bod yn yn fodlon i wneud rhywbeth ar hynny. Mae 'na becyn o gymorth ar ga'l mae'n debyg o- ond mae'n dib- yy mae'n yy delio yy yn blaenorol am yy ail hyfforddi pobl sy wedi colli eu swyddi. Nawr ma' hwn yn bwysig wrth gwrs be- bo fe ond ma' 'na a a ma' 'na siawns arbennig o dda gyda'r City Deal Abertawe i helpu gydag hynny ond mae'n debyg i fi bod yym y prif wedi- yy Prif Weinidog Cymru wedi clywed yy yy am y sefyllfa fel a oedd w- ar ôl be' 'di yy ar ôl yym yy yy y gweinidog yn San Steffan a dechreuodd yy yy yy y gweinidog yn San Steffan weithio ar hyn lot yy mwy gynnar na be' naethon ni yng Nghymru. Mae popeth yn yn dechre gydag addysg wrth gwrs a mae'n bwysig i i plant Cymru nawr ca'l addysg yym sy ddim jyst wedi cael 'i creu i i basio profion yn yn ysgolion. Mae'n bwysig i ni gwbod am y byd a a cymryd rhan yn y byd yn arbennig yr economi achos mae gyda ni yy plant talentog yma yng Nghymru ond 'dyn ni ddim yy yn gyffredinol yn cyflawni eu potensial. Felly, be hoffwn i weld yw mwy o gyfrifoldeb mewn pob ysgol, a rydym ni fel Ceidwadwyr yn, yn rhoi mwy o'n, o arian addysg yn uniongyrchol i'r ysgolion i helpu arweinwyr um, creu um, ethos uh, uh, sy'n uh, addas iddyn nhw yn eu cymunedau. Wel wi'n wi'n yy cefnogi yr ymgyrch y Cymdeithas yr Iaith a a ma' mae wedi wneud i yym job yy yy arbennig o dda am weithio gyda Plaid y Pob Plaid yym ag- yy gyda dyf- yy yy ynglŷn â dyfodol yr iaith Gymraeg a mae mae yn wir i weud bod pob plaid yn y cy- yy pob plaid yn y cynulliad yn cefnogi twf yy yn yy yy yy y nifer o pobl sy'n siarad Cymraeg neu n- gyda sgilie Cymraeg achos ma' wahaniaeth A wi'n dod o hyd o gymaint o bobl sy wedi bod trwy'r system Saesneg, sy wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol a wedi cael profiad gwael am hynny, a mae hwn yn cael effaith ar eu agwedd tuag at um, yr iaith, um, yn arbennig um, ar gyfer eu plant nhw yn y dyfodol. Nawr, hoffwn i weld lot mwy o um, ysgolion uh, uh, iaith Gymraeg neu ffrwd Cymraeg uh, o, o laia. A, a, a mae yna gyfrifoldeb ar y Cynulliad, uh, uh, well, Llywodraeth a'r Cynulliad gyda'n gilydd um, uh, i, wneud, uh, uh, i fod yn uchelgeisiol am hynny. Wel, yn mhersonol, fi'n teimlo bod hwn yn dim bach yn sarhaus, achos mae'n lawr i pobl Cymru be maen nhw eisiau uh, uh, digwydd yn y cynulliad. Ac os mae yna pleidlais cryf yn erbyn y Llywodraeth Llafur, a mae'n debyg bod, mae hwn yn mynd i ddigwydd uh, falle am y tro cynta. Mae'n lawr i pob plaid gwrando beth mae pobl Cymru eisiau, a as, as maen nhw'n pleidlaisio dros pobl o eraill gweithio'n gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni uh, gweithio gyda'n gilydd. Nawr, wrth gwrs, di pobl siŵr ddim yn, yn, yn uh, disgwyl llafur a'r caedwadwyr yn gweithio gyda'n gilydd, a di ddim yn gwneud sens o gwbwl. Ond i g- i glywed o o wrth unrhyw plaid arall bo' nw ddim yn fodlon i weithio gyda neb arall wel sai'n gwbod bod hwn yn ddeg i pobol Cymru. O- wrth gwrs dyw 'i ddim a d- yy a a wrth gwrs ma' gymaint o pobol yng Nghymru yn yn cymryd yn ein newyddion o'r yy sianeli a papure yy y Deyrnas Unedig ac o- o- os ma' naratif nw yn canolbwyntio ar pethe sy'n digwydd yy yn y Deyrnas Unedig 'di 'di ddim yn canolbwyntio be' sy'n bwysig yy dros y y y y y yr ymgyrch yym y Cynulliad achos ma' ma' materion sy wedi ca'l 'u datganoli i Gymru yn effeithio ni pob dydd ond o- os yy yy m- mae'n wych os ma' pobol yn edrych ar yy newyddion yy y lleol ond os ma' g- g- yy os 'na neud â'i yy ffurfio'i barn ai am be' sy'n mae Daily Mail yn gweud neu be mae Daily Mirror yn gweud, 'di ddim rili yn helpu pobl deall be s- be mae cynullion yn yn neud.